Da ni'n cynnig blwyddyn gap a chyfle cyffroes i Gristion ifanc i ddod yma i Gaerdydd i fod yn rhan o fywyd Eglwys Ebenezer ac i fod yn rhan o weithgareddau eglwysi eraill yma yng Nghaerdydd i gael ei herio yn ysbrydol, i dyfu yn grisnogol i weld be mae Duw yn ei ofyn ganddyn nhw i ymestyn nhw.
Miriam Dwi a llynedd nes wneud y cynllun Medrau um, efo Ebenezer a hefyd yn gweithio gyda Glenwood hefyd. Um, oedd y cynllun Medrau i fi yn rhywbeth andros arbennig. Oedd o'n golygu bod fi'n gallu dod i Gaerdydd a gweithio gyda Ebenezer um, a gweithio gyda um, Alun Tudur ag gwahanol aelodau o'r capel um, ac oedd o'n gyfle i fi crwydro o gwmpas um, pwy o'n i fel Cristion a be oedd gan ddew i'w, i'w roi i fi yn y flwyddyn yma.
Yr enw da ni roi ar y flwyddyn, blwyddyn gap ydy mewn gwirionedd ar gyfer person ifanc, ond da ni galw hi yn flwyddyn medra, oherwydd bod ni eisiau datblygu Cristion ifanc mewn bob math o fedra. Mi fydd 'na weithgaredd ynghlwm hefo Eglwys Ebeneser ei hun. Mae ganddo ni addoliad, mae ganddo ni weithgareddau hefo'r di-gartref, pobl ifanc, plant, ymgeiswyr lloches. Uh, mae rheina'n fewnol hefo ni. Mae gynnon ni weithgareddau hefyd ynghlwm hefo eglwysi eraill yn yr ardal. Rhai eglwysi mawr Saesneg sydd yn gallu cynnig profiadau uh, gwahanol i'r hyn y gallwn ni.
O'n i yn bennaf yn gweithio efo um, cangen um, Going Public efo Glenwood ac maen nhw'n gweithio'n agos iawn efo ysgolion ac yn mynd i fewn i ysgolion ac yn gwneud dramau i bobl ifanc ar wahanol um, llosbwyntiau fel uh, cyffuriau, alcohol, uh, rhyw a perthnasau. Ac dwi'n gwybod yn fy hun bod drama yn rhywbeth dwi'n wirioneddol mwynhau, um, a rhywbeth, rhywbeth sydd wedi yn syni i um, yn y flwyddyn dwytha oedd bod fi'n cael gweithio efo pobl digartre ac yn cael mynd i, i cwr digartre bob nos lun. Ac oedd hynny'n rili really special. Ac bod o ddim yn, yn gor fel o'n i wedi arfer um, i fyny yng Ngogledd Cymru, Ond oedd o'n, oedd o'n fwy o, o elfen gymunedol yn y côr ac oedd y canu yn bwysig ond y peth pwysica iddyn nhw oedd cael bod yn rhywle saff am ddwy awr a cael rhannu um, bwyd efo'i gilydd ac cael sgwrs bach yn y diwedd. Ac oedd hynny'n rili really lyflu i gael gweld, achos o'n i rioed wedi gweld beth fel yna blaen.
Yn sylfaenol, da ni'n chwilio am berson ifanc rhwng 18 a 25 sydd o argyhoeddiad Cristnogol sy'n siarad Cymraeg. Ond ar wahân i hynny, da ni'n agored i unrhyw un, does dim rhaid iddyn nhw gael profiad arbennig, does dim rhaid iddyn nhw bregethu, does dim rhaid iddyn nhw allu cynnal angladd. Ond da ni isio um, person i ddod ata ni fel yn bod ni'n gallu datblygu cwrs yn arbennig ar eu cyfer nhw. Os dyn nhw'n dda hefo plant bach, na ni ddarparu ar gyfer hynny. Os dyn nhw'n dda hefo hen bobl, allwn ni ddarparu ar gyfer hynny. Os dyn nhw'n gerddorol, os dyn nhw'n swnllyd, os dyn nhw'n dawel, os dyn nhw'n hi, os dyn nhw'n swil, Geith unrhyw un ddod ata ni. Os ydych chi ar ganol eich taith o Cristion neu reit ar y cychwyn, dw wirioneddol yn eich cymell chi i ddod ar y cwrs Madroi ag i chwilio fewn i'ch ffydd chi fel Cristion, achos mae o'n rhywbeth gewch chi ddim y cyfle i wneud eto a mae o'n gyfle mor, mor arbennig. Be sydd am y flwyddyn yma ydy bod ti'n cael ei ariannu yn llawn gan Undeb yr Annibynwyr, ac felly does dim rhaid i'r person sy'n dod boeni yn ariannol. Mi fydd yr arian yn talu am lety, talu am costau byw, talu am fwyd, talu am unrhyw gostau yn ystod y flwyddyn, felly os ti'm yn gwybod be' neud y flwyddyn yma, ti eisiau gwybod be' mae Duw yn neud yn dy fywyd di, A bod chdi'n cael dariannu i wneud, wel, lle gwell i fynd ond i blwyddyn medrau yng Nghaerdydd o fis Medi tan mis Gorffennaf nesaf.